Tindikumanya ekyabarisya. Ka mwaruha munonga haabaho ki? Ngaaha murihire. Baimukye ekitenderezo naagira nti abarikurebekazayo ab'okubakazayo. Baagira ngu mwimukye emikono naareeba etarikuzayo. Aba n'abagyenyi kwonka mbwenu imwe abaitu haabaho ki? Tukute.

Kyenda na mwenda ahari igana beehandiikiise okufa juba. Naagira obwoba. Naareeba ebihandiikiise nibenda kufa juba. Naagira nti aba nibabimanya ebi barimu nari tibakubimanya? Ahabw'enki? Ku barikugira ngu mwemerere. Mazima omwishiki kuruga hariya kuhika aha nikitwara bwire ki? Omwana yaruga hariya nagyenda mwamu ashutamire, mwabirigireho. Mwija omu motoka mushutami, mwaza ahi babafungurira mwashutama, mwija mwaza mwashutama. Kandi okushutama munonga kukanyisa endwara ezi ezi barikweta ez'eshegama kwetuguta, clots. Ku orikwemerera, omwitsyo omurungi gugyenda n'eshagama gugyenda guhika omu bicweka byona. Haza omu shagama omu hagyendamu abaserukare abataaha nibarwana nibarinda emibiri y'abantu. Reero obukooko bwaba bwataaha omu mubiri kukureetera endwara, bushingurwa otaaha ori gye. Mbwenu arikuruga ati ahi ahi, mbwenu ahu oraareera nogira oti ahi ahi ninshaasha, ahi ahi omanye ngu oxygen terikuhikaho. Ahu oriyo nooshaasha omanye ngu omwitsyo murungi tigwahikayo. Mbwenu ku baragira ngu mwemerere, mwemerere. Baagira ngu mwemereze emikono, oteyo. Ku oraateyo, hati nikimanyisa ngu eshagama yaagyenda yaahika kuriya, abaserukare baahikayo, baarwana, tiwaarwara. Ebyo nkabishashurira esente. Naabibagambirira busha mumpe esente. Tindi mwahurwe kwonka ndi omushaho w'abantu. omushaho orikugambira abantu ebi bashemereire kwerinda ngu batarwara. Nyine emyaka makumi mushanju n'eshatu y'obukuru, kwonka buri kasheeshe naimuka ningurika emirundi magana ashatu ahansi, ahaiguru, ahansi, ahaiguru, ahansi ntakahumwize. Eki ndikwenda n'enki, Niimanya ngu ndyafa, kwonka ndeekye kufa nimpuruwa Amaguru ai ai omugongo ai ai ai ai ai. Okurwa ni hano. Abakazi nibahurwa amaguru, abashaija nibahurwa amaguru, nibahurwa omugongo, nibahurwa na. Ii, wakyama neno. Kyakitandetsire aha kwonka ku nashanga bene waitu muri aha mutarikubaasa kukora ekyo naagira ngu mbagambire, okikore okigyendereire, oyangye, oyeyangirire, okunde, oyekundire. Mbwenu mwahuri nshomera omu shororongo egi. Ku orikureeba Owen na Eseza, waareeba Sandra na Jackson, ku orikuba oine ebiteekateeko bitebeekaine, noomanya ngu Ruhanga abaho. ruhanga agira ati mbwenu franka na miriyamu mwemerere oku mbireeba nikwo mbigamba kumara mwere kunteera amabaare mugateere reero ntahe Abanya Uganda abari aha muterere Frank na Miriam omu ngaro. Mwebare mwebare okukozesa gye ebintu ebi Ruhanga yabahereize. Ahabw'okuba okugira ngu okore amagyenya abiri omurundi gumwe noba ori omubazi. Noba nobara. Mbwenu hati emotoka ezi twavuga twavuga omurundi gumwe. Twaba nitwija kuja aha kutaaha obugyenyi, tugarukayo twija kuhingira. Ezo n'esente. Ago n'amashita. Obwo n'obwire. Bagarukye babateerere omu ngaro kuba ababazi. Ekya kabiri, ku orikwemerera aha, oreba oburungi bwa Ruhanga. Mwebare kugira eka nungi. Naakasingye Mukama. Mwebare kukora, muteereho omutima. Babateerere omu ngaro. Nimwo naabaheza. Ab'obukiiko abateekateekire obugyenyi obu. Ku muraaba muri aha, ka tubasiime nitubateerera omu ngaro nabo. Muteekateekire gye, abaaruga oku n'abaaruga kunuya, hurira eki Ruhanga arikugamba. Zaaburi ey'eigana na mushanju. Oshome orunyiriri orwa munaana. Ogurukye oshome ogwa ikumi n'etaano. Ogurukye oshome ogw'abiri na gumwe. Ogurukye oshome ogw'ashatu na gumwe. n'emishororongo ena. Kora wahikireho, nshomera.
Nagiraho ati.
Imwe baana mwe, Owen na, na Eseza, Sandra na Jack, n'abanya Uganda mwena abari aha, murire Ruhanga naagira ati.
Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebi akorera abantu.

ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebi akorera abantu be. Ogwashatu na gumwe.
Kuri abantu basiima Mukama ahabw'embabazi ze n'ahabw'eby'okutangaaza ebi akorera abantu.
Aba hati nibagira ngu period. Abaashomire naanye bagira ngu full stop.

yaareeba baine waabo abashaija mushanju baabareeta, ni babiri nibateekateeka ngu nihaza kurugamu omugabe ari omu ishwa ariisize entaama eze ishe ajwaire nk'abariisa oku bataaha, kwonka we akaba atarimu mubabire bateekateekirwe kubaija, obu baabire bahereize ngu ashukye amajuta aha mugabe Yaarondamu omuntu yaabura. Yaamubuuza ati, Iwe Yesu, abaana abu waazaire boona baawayo? Atari akaata kati kamwe. Ati, Ka ndikumanya ngu n'akaata nkakazaara aha mukazi otari owangye owa buteeka, n'ow'omukazi ondiijo. N'ahabw'ekyo okwo tashemereire kumpungurira. Emireebere ya Ruhanga tiyo mireebere y'abantu. Yaagira ati, Mureete omwana ku yaatandikire naaruga aha naija, n'emyenda, n'obuta, n'ebi yaabaire akwaitse, ari aho naaruga bire. Ruhanga yaagambire ati, Re, niwe ogwo ou ntooraine. Ku yaamureebire, yaagira ati, N'ogwo, yaimuka, amajuta yaagamutaho. Baamuramya abaana ba Isiraeli baagira ngu, Ka singye omugabe wa Isiraeli. owaaruga omu ishwa, hati ekya Ruhanga kyakoreraho imwe bantu ba Mukama. Ezo emotoka ziri kabushwere na mbuga, ziri nyabushozi, ziri nkore, eitwe abetugyendesa ebigyere muterere Ruhanga omu ngaro. Nangire ngu n'aha paramenti ntinahaba. paramenti ya uganda mbwenu naaza kureeba naareeba emotoka za- zagira aibambe ranga nakasingye ahi ahi ekika kirewa ekidaara nimukireebe bantu ba mukama ahagati y'engando obutaijuka nibuzibira abantu kuzuma ra Nangwa abanyankore nikwo bagire ngu otaijuka tazimuura. Imwe abazaire Jackson, ranga si imwe. Ti boona abakazi abazi abagizire enda ngu bakazaara. Jackson yaazaarwa omu nsi eya hati. Omwojo ku akureeba omwojo we yaamurigira, ya- yaataahirirwa amureeta ati ogu niwe ntooraine. Mushaija kutoorana mushaija mutaahi we. Forget it. Purezidenti nyekyiro agambire ebigambo yagya ati, Imwe nyamaishwa mwe! Ati, N'embuzi terikubaasa, n'entaama terikubaasa, n'ente terikubaasa. Aa-a, tararuhe ngu aki eki Ruhanga eki ahangiire. Ati, Omukazi tiw'omukazi, omushaija tiw'omushaija, kureka omushaija n'ow'omukazi, n'omukazi N'owo omushaija. Muteerere Jackson omu ngaro imwe abaamuzaire abarikureeba ngu atooraine omwishiki. Imwe abaazaire eseza ow'eishe-emwe Sandra, mumuteerere omu ngaro kutoorana omushaija. Reero n'abandi itwe abaabari omu Cathedral, muteerereho Ow'ekitiinisa Owen na Eseza okureeba ngu buri omwe atooraine oruwe. Muteerere Ruhanga omu ngaro. Kuri abantu basiima Mukama, ekirikureetera abantu obutasiima n'obutaijuka, n'okushusha otakaija omu nsi abaine. Mbwenu hati nyowe nkaija ndi akaana naanye, naija nindira, n'eishokye ntariine, byankurata ahansi, ekinyerere kyayezinga, abarikumanya nibaamanya, Naani nyijukya Kanoni. Ow'ekitiinisa Kanoni, naani mwijukya. Ndi Ntare na Enoka. Orwamukaaga nitugyenda kuza kuraba abaishiki barungi. Beitu akaana ashusha kibanamu. Tumara mureebire ninye na mureebire na Enoka. Tukaba tukyiha aha Ntare tuza kuza aha Kofi kuza kumureeba mwana. aine orubwa mama atureeba oshusha ngu turi mist nka kooro mbwenu hati nanshutami nawe sha ruhanga agira bingi mwana mwe owabire otarikwenda kundeeba hati nanshutami nawe sha ruhanga ebi yesu akora nibitangaza ati yareeba kanoni yayakiira kanoni buri akananyehuzya mbwenu hati nanshutami nawe twegamiraine ahabw'okuba ruhanga akakora Ku erikuba etwijukire n'ekintu ky'akabi. Nikyo twayeshongora ekyeshongoro eki kugira ngu Yesu ninkiijuka eizooba riri. Nibanyeta omugwerero ntari sikuuru. Omujungu naagira ati ogu abazaire bakamureeta aha ngu tugume tumureeberere omutwe gukarugaho n'ahabw'ekyo taine nshonga. Bashir nanda kunyita ngu naagira ngu I said one bullet is enough for me and you suffer the consequences mwana okuza omumaisho ga gavana okagya oti isasi rimwe nirimara oti rimwe rero ebirakuratayo nebyawe akana kurataho kishaka atakufutera kishaka ekikahangura konka bambi omujungu ruhanga yamugambisa ati ogwiraro